Il-Kumitat tal-Kunsill ta' Kemmuna, l-ewwel darba quddiem it-telekamera. L-atteġġjament prinċipali huwa li rridu sħubija fil-Komunità Ewropea. Kif qegħdin taraw, din hija l-gżira ta' Kemmuna. Il-Gvern Komunist, l-ekonomija nieżla u skejjel. Ħamsa. Hawnhekk ħdejja għandi l-Perit Mikiel Parlato Ruggier li huwa s-Sindku. Nixtieq nirringrazzja l-34 kostitwent li vvutawli mill-gżira tagħna Vaia Santa Maria, bħalma qed taraw hawnhekk. Skużawni. L-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid, nirringrazzja ħadili qabel is-Sindku. Nixtieq nitkellem fuq il-karozza li ħallejt warajja. Taraw b'għajnejkom is-sitwazzjoni preżenti tagħha. Il-karozza tiegħek, il-karozza tiegħek ta' nuqqas ta' ppjanar għax aħna m'għamilniex windbreakers, ma kenniex windbreakers biex inżommu r-raxx tal-baħar u bħalma tista' tara huwa daqsxejn sadid. Pero hawnhekk għandek erba' fsied ukoll, eh? Sewwa. Mabli ma qalx kemm huma mill-35 irġiel u nisa? Le, infatti l-istatistika. Sewwa nħalli f'idejk biex tkompli għax jiena dak qed jinkwetani ħafna. Sewwa wisq. Anzi, pjuttost għandha tkun il-kontra għaliex aħna qegħdin fuq din il-gżira għaxar rġiel kontra 25 mara. Tlieta minnhom biss huma tfal. Tgħidli għalfejn għandkom erba' skejjel? Ma dan qed naħsbu fil-futur. Niskużaw ruħna b'dak il-ftuħ qasir li kellna. Naqbel mas-suġġett li qala' Peter Sidney Pollock fuq is-sess. Kemm huna, għandna karozza waħda. Qegħdin nippjanaw li jkollna aktar minn waħda, infatti hawnhekk qegħdin taraw tnejn. Ħa nagħmlu ħafna affarijiet, Nabil. Kull għaxar piedi fuq il-freeway ħa jkollna toolbox. Però, però, sess qabel iż-żwieġ għandu jkun hemm. Sess qabel iż-żwieġ għandu jkun hemm. Is-sess qabel iż-żwieġ mal-kemm hu nieżi biss, sissi. Infatti, aħna ħa nibdew nużaw il-craftsmanship, il-craftsmanship kemm hu njan, biex nibnu l-żewġ pontijiet miċ-Ċirkewwa u mill-Imġarr. U hawnhekk qegħdin taraw il-bidu, il-bidu tal-ewwel pont. Qed taraw dan Ir-ritratt. Jiena ngħid waġa waħda biss, If you can do it, do it, but no cans please, all right? Qed taraw, dan huwa saħibna wkoll, mhux se nsemmuh imma kulħadd jafu, ma jarax. Dan jara sa mnieħru u sor mill-qasqus. Daħlet telefonata oħra, sinjura.

ta' imnieħer prominenti maskili. Dak l-imnieħer prominenti maskili ta' Sur Peter Sidney Pollock. Kien aħna l-irġiel proprja qegħdin hekk dawk. Sewwa, għax tant jitilqu jiġru li għalissa sakemm qegħdin naħdmu norbtuhom daqsxejn. U jidher li qed jindikaw li qed isir il-ħin għall-pubbliċità nimmaġina. Ftit ħin qasir għall-pubbliċità. Hello? Qed tismagħna, sinjura? Baxxi ftit ir-radio, għolli t-television u itfi l-kamra. Hello? Fl-isptar tal-kirurġija plastika huwa xejn ħlief biex inkabbru x-xoffa, biex inkabbru x-xeffa, ħalli nkunu nistgħu nwettqu dan il-programm fil-futur permezz taż-żgħażagħ tagħna. Qegħdin nagħmlu film fuqha, Doctor Xifasu. Toqsif għal wiċċi. Torbot ras. Jiena li qed jiġri għandu ħafna side effects. Għax dan nara kif smajtu qabel għandhom kimika. Tiegħna kemm huna huwa effettivament Malti pero jqatta' ħafna mill-ħin tiegħu fuq il-gżira tagħna. Freddy għidilna xi ħaġa dwar il-ktieb l-aħħar ktieb li ktibt fuq kemm huna appuntu. Biex dawn l-inċidenti jekk jista' jkun nevitawhom. Grazzi. Kemm hu possibbli. Ma nafux kemm hu. Kemm hu Lajku l-iktar post importanti fil-gżejjer tagħna. Is-Sur Sidney Pollock li huwa spjun first class Titfalhom fifty cent? Tal-Luxton. Ejja. U joħorġu s-pakkett li bħalma għandhom Malta l-Fenicia li jaħsel il-leather għal leather and suede tkunu tistgħu tibgħatuhom il-laundry u mbagħad terġgħu tużawhom. Ejja. Roji lili. Li kemm mhux affarijiet jgħajjtu dawk nżommu naqra dekor hawnhekk. Ħlief għandna naqra erba' rġiel inkompetenti daqshekk.

Take a divorce it all when? Nistgħu nitkellmu hekk, jiġifieri. Verament qrib minn. Nużawhom. Imħabba li qalet is-Sinjura li ċemplet. Di għax nixtieq ngħid ħaġa. Di biss nista' ngħid. Dan huwa Russu, kaptan Russu. Mhux xejn Russu. Le le ħa ngħidlek l-istorja kollha. Mhux xejn Russu. Propjament dak huwa kaptan Russu. Mhux mhux Russu. Popolov. Dak qed tmur ġo Moscow ġo l-pjazza ssibu hemmhekk statwa kbira. Skużi, Dak in-nies għamluh hero għax kien ipejjep. Allura għamluh hero. Dak Popolov kien ipejjep is-sigaretti fil-pjazza u għamluh hero. Issa. Min forsi qatt sema' biz-zozi, biz-zozi, illum mhux sigaretti jpejjep, il-ħaxixa. Ara x'hero ħa jkun dak, għax dan hu sempliċiment sigaretti, sigaretti kien ipejjep. Zozi ta' zożiti. Iz-zozi ta' zożit. U ċemplu dan it-telefon li kellna hawnhekk xi mkien, alla, ċemplu fuq dan it-telefon ta' hawnhekk kif qegħdin taraw, jekk iċċemplu hawn naqbdukom. Għalissa ċċemplux għax qed nitkellem jekk irridu. M'għandix ħlief, għandna xi ħaġa oħra ħlief? Nagħlqu dan il-programm illum.